Illum il-ġurnata, ħafna mill-poeżiji li niltaqgħu magħhom fuq ir-radju jew l-internet ikunu mlibbsa n-noti mużikali tal-kompożituri u prodotti bħala kanzunetti, F'din ir-rokna nlaqgħukom ma' Paul Ellul u nistaqsuh dwar is-sengħa tal-kitba tal-lirika. Ili nikteb mill-1991, fil-fatt il-ġabra tiegħi tinsab miġbura fl-ktieb Fejn Staħbejtli li kont inedejt fl-2016 b'żewġ diski kompatti wkoll miegħu. U allura wieħed jista' jara anke f'dal-ktieb kollaborazzjoni sħiħa ma' diversi kantanti, kompożituri, Hu wkoll inġiniera fi studios fejn irrekordjajna l-kanzunetti. Il-kollaborazzjoni minn dejjem, jiena ngħid, mhux biss ħolqot ħbiberiji ġodda, imma wkoll nisslet fija esperjenzi ġodda li kieku ma kinitx għall-kitba tal-kliem tal-lirika li nagħmel għall-kanzunetti, kieku dil-ħbiberija li jiena ħloqt ma' diversi kantanti, kompożituri u inġiniera, din il-ħbiberija llum nista' nikkonfermha, nsostniha. Il-gost tiegħi li mmur anke meta nkun nista' nattendi fi studios u anke nkun preżenti għar-recording tal-kanzunetti. Meta nikteb jiena l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi huwa s-suġġett. Jiġifieri mal-ispirazzjoni tal-kitba hemm ukoll marbut is-suġġett. Issa is-suġġett ivarja, għandek suġġetti fuq l-ambjent, għandek suġġetti fuq il-problemi eżistenzjali li aħna ngħixu kuljum, għandek diffikultajiet oħra li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Għandek ukoll lirika li tmiss il-qalb, lirika li titkellem fuq il-ferħ, fuq l-emozzjonijiet. Imma allura għalhekk nippreferi nikteb il-kliem qabel, għax bil-mużika lesta jiena naħseb li nkun marbut iktar fl-għażla tal-kliem u anke fis-suġġett. Il-mużika twasslek biex tagħżel suġġett li trid hi, meta jiena nippreferi li s-suġġett joħroġ skont anke l-burdata tiegħi ta' dak il-ħin li qed nikteb. Kien hemm mumenti fejn il-mużika ġiet qabel, eh, imma f'każijiet rari ħafna. Dan għaliex il-kompożitur ikollu l-mużika lesta, tkun togħġbu ħafna U jkun irid li jiena nagħmillu l-lirika għaliha. Imma kieku kelli nagħżel, il-kliem joħroġ aktar b'mod ħieles minn għandi, minn ġo qalbi, mingħajr ma jkolli l-mużika li torbotni. Jiena mħabba li s-suġġett l-aktar li joħroġ minni bħala suġġett tal-kanzunetti huwa huma suġġetti li huma riżultat ta' emozzjoni profonda, bħall-mewt, bħat-tbatija, bħall-mard. Ġest bħall-uġigħ li wieħed jiltaqa' miegħu fil-ħajja ta' kuljum, kemm uġigħ intellettwali, psikoloġiku, emottiv, fiżiku. Allura, allura il-qarajja tiegħi jħossuhom marbutin ħafna mal-lirika tiegħi minħabba li dak li qed iħossu huma qed inħossu jien. U allura huma jaraw persuna li fija jistgħu jaraw anke xi forma ta' tisfija. Dal-awtur qed ibati, jiena wkoll qed inbati, it-tnejn qed inbatu. Allura l-lirika tagħmel kuraġġ lil dak li jkun meta jaqra. Mhu se nsolvi xejn, mhu se nfejjaq lill-ebda persuna mill-mard u mill-uġigħ li għandha, imma dik li aħna nsejħulha katarsi fil-filosofija, jiġifieri t-tisfija li inti tissaffa ftit mit-tbatija tiegħek għax qed tara 'l ħaddieħor ħaddieħor qed ibati bħalek, u miegħek. Darba minnhom niftakar meta kont irbaħt fejs ta' ħbejtli il-Festival tal-Kanzwett ta' Indipendenza kien fl-2001. L-ewwel kumment li smajt backstage kien hija fuq il-mewt rebħet għax fejn staħbejt li fuq mewt ta' tifel. Eh, u dak il-komment huwa rari ħafna nisimgħu. Eh, jista' jkun anka kumment li dak il-ħin forsi qalu xi ħadd nafax ma rebaħx pereżempju. Allura sab fis-suġġett fuq il-mewt sab suġġett jistona. Imma jekk il-lirika ma tkunx qed tmiss il-qalb tal-bniedem u l-uġigħat tiegħu ta' kuljum, inħoss li l-lirika tkun vojta ħafna. Mhux nagħżel nikteb bil-Malti, naħseb naturali nikteb bil-Malti. Jiġifieri ladarba ladarba l-lingwa writtha mingħand il-ġenituri tiegħi, ladarba l-lingwa tinsab fir-ruħ tiegħi sa minn dejjem, Allura dak li naturali joħroġ aktar b'saħħtu. Ma jfissirx b'lingwi oħrajn, speċjalment bl-Ingliż, ladarba ladarba tkun taf tħaddem il-lingwa, allura ma tiktibx b'lingwi oħrajn, speċjalment bl-Ingliż. Imma l-ewwel preferenza, lanqas insejħilha preferenza kważi, għaliex dak li hu naturali għalija ma jidħolx